tazmert lmumen d isem n ubagi ittilin mkul sebt ɣef lweqt-agi i lmumnin n Sina Ɛisa Lmasiḥ tazmert lmumen kunwi izdaɣ n tudrin yemkin tesɛam tibuqalin deg-s tegrem aman neɣ zzit ma flant ur mɛinent ara Ma ur zdigit ara, amek ara tgerrem deg-sent ayen ara testenfɛem i tuččit d tissit? Lḥilat ay tettaɣem deg ssuq, tettaɣem-ten mačči kan i wakken ara zinent axxam, lameɛna i wakken ara nefɛent i leqdic. S at Rebbi nella akk am lḥilat i flan, lḥilat ur nezdig ara. At ddunit merra xeṣren, bḍan deg ulawen-nsen, ttbeddilen deg iberdan-nsen akk, ulac ṣṣaḥ. Uqbel ara nuɣal d lḥilat deg uxxam Ṛebbi deg lǧennet, issefk-aɣ ad aɣ-iheggi, ad aɣ-iṣfu. Ṛebbi mi ara iɛawed wul n bunadem, ur t-ixeddem ara kan i wakken ara izzi ddunit deg-s izdeɣ. Ittɛawad-it i wakken ara t-istenfeɛ. Ibɣa ad aɣ-yerr irkul d lḥilat iṣfan yuklalen ad nawi isem-is, ad nettusmi d arraw-is. Wid iḥessisen durt iɛeddan teslam teḥkayt ɣef yiwen ilemẓi i ibeddel Rebbi. Ilemẓi-nni iɣra, itebɛed ddin, lameɛna ur irra ara d lḥila iṣfan imi yesɛa lɣucc d lḥeqran deg wul-is. Ddin-nni i itebɛa d lecɣel n berra kan. Iɛabed Rebbi s icenfiren-is lameɛna wul-is yeččur d zzux d ddnub nniḍen. Ala xaṭer ur ifhim ara lmaḥib n Ṛebbi i nwufeq ɣef Lmasiḥ i d-yusan ɣer ddunit ad iqelleb ad isellek igad am netta. Irra Imaseḥiyen ɣer lḥebs, itebɛen kull ccer d lbaṭel armi t-iḥebbes Ṛebbi. Iḥebbes-it ala xaṭer ibɣa ad t-ibeddel. Ibɣa ad t-ibeddel ala xaṭer ibɣa ad t-yerr d lḥila iṣfan, lḥila yuklalen ad yawi isem-is. Ṛebbi icaɛcaɛ tafat-is deg wul n Cawul, ikkes seg wul-is tiḥila d lqesseḥ. Imi yemmuger Lmasiḥ leḥwayeǧ n tiqdimin ɛeddant, uɣalent akk leḥwayeǧ d tijdidin. Iṛuḥ seg umkan ɣer umkan, ittbeccir deg leǧwameɛ Ɛisa. Belli d netta ay d mmi-s Rebbi. Wid irkul i t-iẓran, i t-islan, llan deg lewhama qqaren, ɛni mačči d winna i qehren wid i d-tdeɛɛun s isem n Lmasiḥ? D win i d-yusan ɣer dagi s lmeɛmda ad ten-yawi ccudden, zdat imrabḍen? Cawul yuɣal ibeddel ar lxaṭer yemmugger Lmasiḥ, i d-yusan ɣer ddunit ad aɣ-ibeddel, iwakken ara nuklal isem n Urebbi.

Iqarawen mačči deg kunu i ixtaren, lameɛna d nekkini i kun ixtaren, iwakken ara truḥem ad tarum lfakya, lfakya nwen ad tdum. Lxaṭer Ṛebbi isellek-aɣ mačči kan iwakken ara nzin ddunit deg-s nezdeɣ, am Cawul isiwel-aɣ ad nili d inigan-is deg ddunit-agi deg ihwah, ad nesken i wid i aɣ-d-izin tazmert n Ṛebbi i yellan deg wulawen-nneɣ, ad ncehhed ɣef wacu yexdem fell-aɣ Sidna Ɛisa Lmasiḥ, imuten i d-yeḥyan fiǧal-nneɣ. Mi Lmasiḥ ibeddel wul n Cawul, tessen macu yexdem amezwaru? Yuɣ awal n Sidi-s icehhed i wiyeḍ ɣef ayen ixdem fell-as Lmasiḥ. Yuɣ lamer n Sidi-s ittubatiz. Lbaṭṭim-agi, s wayen d tubatizin imaseḥyen, d lmital belli lmumen-nni immut i ddnub, ibɣa ad yidir si ɣer zdat ala i Rebbi s tazmert n Ruḥ Lqudus. Win ittubatizin, akken i d-yumer Lmasiḥ, i wid iqeblen leslak-is, Ad iṣub deg waman armi ɣummen-d lǧetta-s merra, amzun immut, ittummḍel netta d Lmasiḥ i ddnub. Mi ara yeffeɣ seg waman, isken-asen i wid iḥadren belli ibɣa ad iddu si ɣer zdat tikli tajdiṭ s tazmert n Ruḥ Lqudus imelken wul-is, amzun isɛa tudert tajdiṭ. D lmital kan, mačči d aman-nni ara t-yesfun. Lameɛna d lamer i yummer Sidna Ɛisa i wid i t-itebɛen, yeɛni ad cehden akken i wiyeḍ ɣef laman-nsen. Kunwi s lmumnin n Sidna Ɛisa yettḥessisen, tuɣem lamer-agi n Ssid-nwen neɣ mazal? Tugadem ɛni? Ḥaca ma tuɣem awal-is s lekmal, ara tafem lbaraka n Rebbi deg ubrid-nwen. Imir-nni kan ara tjerbem tazmert n Ṛuḥ Lqudus deg-wen, ad telḥum s tudert tajdiṭ. Mi ttubatiz Cawul, yuɣal ɣer temdint anida ilul, ɣer uxxam n baba-s, izdeɣ gar wid-is. Ẓran ɣef iman-nsen akken Lmasiḥ ibeddel ul-is. Ataya wayen i d-issuter s ɣur-k, kečč a gma, d kemmini, a weltma deg Sidna Ɛisa. Ma d tidet telliḍ d Amasiḥi s wul, Kker ad tettubatiziḍ, uɣal imiren ɣer wid-ik, cehhed zdat-sen ɣef wayen yexdem fell-ak Lmasiḥ. Ma tugadeḍ, cfu kan ɣef wayen i d-iqqar Rebbi i yimaggaden, iqqar-ak, Ur ttagad ara, imi k-fdiɣ, lwaɛeɣ-k-id s yisem-ik, telliḍ inu. Ur k-ttanfeɣ ara maḍi, ur k-ttaǧǧaɣ ara maḍi. Akken i s-ẓur ara tiniḍ, Sidi amaɛun-iw, acu ara yexdem bunadem?

Igerwaǧen-nni i tesɛam deg uxxam-nwen, kul yiwen yesɛa ccɣel-is. Aḍebsi ur yesɛi ara ccɣel n tabuqalt. Taɣenǧawt ur txeddem ara ayen ixeddem lmus. Mkul agerwaǧ yenfa i ccɣel iman-is. Akken i lmumen n Sidna Ɛisa mi yeṣfa, iṣeḥḥa, yeččur wul-is s tazmert n Ṛuḥ Lqudus, ihegga imiren i kra n ccɣel lɛali ara yextir fell-as Ssid-is. Amek ara yissin acu d ccɣel-nni? Yettwagdeb, ma yella yiwen ur yessin amek ara yexdem, yessefk-as ad t-yessuter i Rebbi. Yettaken s lxawa, ur yettlummu ara, ad as-d-ittunefk, lameɛna ad yessuter mebla ccek. Deg tajmaɛt n lmumnin n Sidna Ɛisa, d kra kan ara ibeccren Inǧil, wiyaḍ ad sḥefḍen awal n Rebbi i lmumnin nniḍen, aṭas ara iqeddcen kan, Lameɛna ula yiwen ur yezmir ad ibedd weḥd-s, ad ixtir s iman-is acu ara yexdem. Ma tufiḍ iman-ik d amaseḥ i weḥd-k, ruḥ ad tqelbeḍ wiyaḍ iḥemmlen Sidna Ɛisa i wakken ara temɛaccreḍ deg ubrid-is. Akken ara tcehedem i wiyaḍ tazmert n Ṛuḥ Lqudus ad ixdem deg wulawen-nsen, ad uɣalen imir-nni ad ddun yid-wen. akken i ad temɣur tajmaɛt n lmasiḥ, mačči s wayen txedmem kunwi, lameɛna s tazmert n Ṛuḥ Ṛebbi ixeddmen deg-wen. S wayagi, ittheyyi-ken Ṛebbi i ccuɣel nniḍen ara txedmem fell-as. Imiren, akken tetteddum di lemɛaceṛa s imḥesḥiyen nniḍen, akken tessutrem i Ṛebbi acu i yebɣa ad txedmem fell-as, ad ken-istenfeɛ. ad ken-yefk lecɣel i ken-ilaqen. Lameɛna ilzem-aɣ ad necfu mačči d nukni ara yextaren lecɣel-nni, d Rebbi, akken ara as-nessuter mebla ccek deg wulawen-nneɣ, s umenni n lɛali, ad nexdem lebɣi-ines mačči win-nneɣ. Cawel i mɛacer s lmumnin n Sidna Ɛisa kra lweqt deg tajmaɛt n Antakya. Dɣa yiwen wass, mi ttɛebbiden Ssid, ttuẓumen, Ṛṛuḥ Lqudus yenna-yasen i lmumnin ilan dinna, Ɛezlet-iyi Barnaba d Cawel ɣef ccɣel-nni ɣef i sen-ssawaleɣ. Dɣa akken uẓamen, ẓullen, sersen ifassen-nsen fell-asen, serrḥen-asen. Cawel d Barnaba imi ttuceggɛen s Ṛuḥ Lqudus, ṣubben ɣer yiwet tmurt isem-is Selukya, beccren awal Ṛebbi. Ala d win itebɛen aḍebber n Ṛuḥ Lqudus ara yeddun s laman, win itebɛen ṛṛay-is ur ittaf ara lbaraka d afus n Ṛebbi fell-as. Barnaba d Cawul ddan seg yiwet tmurt ɣer tayeḍ, seg temdint ɣer temdint, akken i ten-iṛafeq Ṛuḥ Ṛebbi, ttbecciren Inǧil d leslak s laman deg Sinɛi s Lmasiḥ. Meɛna yiwen wass Ruḥ Lqudus iḥebbes-iten ad beccren awal deg yiwet temdint. Rjan ad asen-isken anida isefk-asen ad ruḥen imiren. Dɣa iuḥa-yas-d Ssid i Cawul deg yiḍ iḍaher-as yiwen urgaz n tmurt isem-is Makdunya. Ittbedded, ittḥallil-it, iqqar-as, Ɛeddi ɣer Makdunya, ɛawen-aɣ! Mi yeẓra awaḥi-nni, Cawul idda d Barnaba, qelben imir-nni ad ruḥen ɣer Makedunnya, fehmen isawal-asen Ssid ad asen-beccren Linǧil. Yettwakteb deg wawal Rebbi, Ad tselleḍ deffir-k awal n win iqqaren ata ubrid, lḥu deg-s, mi ara tqelbeḍ iman-ik ɣer yifes neɣ ɣer uzelmaḍ. Ttekkel ɣef Sidi Ṛebbi s wul-ik akk, ur ttekkel ara ɣef lfehma-k neɣ ɣef ayen tebɣiḍ kečč. Dagi iberdan-ik akk, ttmuqul ɣer Sidi-k, ssuter-as ad iḍebber fell-ak, dɣa ad iqeɛɛed iberdan-ik. Ala d win ittuselken s lfedyen si Nna Ɛisa i izemren ad isɛu ttḥeqqiq-agi. Ala d win yesɛan ul yeṣfan s idammen n Masiḥ ara yeslen ṣṣut n Ssid-is i s-iqqaren anwa d abrid deg-s ara yelḥu. Aṭas i gerwaǧen i glan deg uxxam n Nuwen, akken llan aṭas n lmumnin n Sidna Ɛisa deg ddunit. Ma xalfen akk, kra deg-sen i lḥerma, kra yidel, Deg uxxam llan kra igerwaǧen yesɛan ccɣel ameqqran, wiyaḍ meḥsub fren ulama nefɛen i kra neɣ kra. Akken i nuken i simaseḥiyen, ssid-nneɣ ur aɣ-isiwel ara akk ad nbeccer Inǧil, ad nexdem lecɣel ameqqran fell-as. Imken am teftilt, ixtar-ikem a uletma ad tecɛecɛeḍ tafat i mezzet lǧ-tijiratin-im, i wakken ara ẓrent lxilaf deg tikli n tamasiḥit deg s-izdeɣ Ṛṛuḥ Lqudus. D lmeṣbaḥ yeččuren s zzit ara yecɛacɛen mebla ma ara texsi tafat-is. Ala d lmumnin imi yeččur wul-is s Ṛṛuḥ Lqudus ara yelḥun tikli lɛali, kul ass mebla ma d-yeɣli. Lxatima ay atmaten d yessetma,

Tektab tisetta i d-ibanen deg tektabin-nni i ttusemman win ara ihuzen ddunit. Sutret ihi tektabt i ttusemman ass-agi. Aktbet-iyi, Lala Werdiya, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Lala Werdiya, tabwaṭ n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco.